yi va yi ri ya xiyimo xa le henhla dr maxaka xewetani vanhu lava nga ku hi vona e ndza mi xeweta vayingiseli hinkwenu na vavukeli va hina i mina dr sithole maxaka mm.
ni loko ni kha ni fambafamba ni twa vanhu va kha va vulavula va ku e ku na small room he ku na room ya ku a yi pfuriwi yi tshama swilo he ku na small room loko va vulavula hi timhaka ta ta ti-small room kumbe tikamara leti tshamaka mirhi va vulavula hi yini dr maxaka loko ri ku mi tshame mi hlangana na swona na n'wina ya i koho mirhi yin'wana ya ku loko se u yi kumile ka nyanga mm. va ri a yi lavi ku ri i va na munhu wa xisati la fanaka a nghena ka rhumu liya okay kumbe munhu la humaka rifini a nkosini munhu wo ka a nga ri kahle tanihi vanhu ku fana ku i feriwile um kumbe un'wana na un'wana a nga fanelanga ku ri a vona a ta kota ku vutisa ku ri hi ncini lexi a ni ku minkarhi un'wana a kwala rhumini va chele va fa- va- va- va veke gona so i va xihundlanyana xa ku vanhu va nga swi voni se va ta swi veka ma ma- ma- marito ya ku yisa mo le room kumbe un'wana ku ku na nyoka handle la nga voni ku na yini ya Wo hlamba mara lava ka va ku- ke yo va ndhawu ya yeya Eh. la swi tiva- la a nga veka mirhi ya yeya ku phahla loko a phahla kumbe loko a kombela yi veka kwalaya okay Eh, ku nghena yehe munyu wa swilo leswiya ntsena wa- wa gola leriya a ni ku gona Eh. Eh.
so Okay, ku ya mahlweni swa koteka ku sweswi munhu a nga kula a nga ri na nchumu uh, like mikwembu yeah. mara a tikuma se a ri ku tirheni ku fana na n'wina mm. like a va a ri na nyiko leyi mi nga na yona ya vunyanga e ya vunyanga mm. ya um vanhu vo tala um eh, eh, ba makama wa swi kota ku kula a na a na nyiko nyiko ya ye ya ku a nga va na mali a nga va na swilo swa kahle a nga va na yini yini mara ku na leswi swi nga endliwa hi vanhu va voko ra vunharhu va pfala swilo swa yena ku ri swi nga humeleli hi tiva a nga ri na nchumu vhela mara a nga se kuma ndlela ya ku pfula swilo swa yena swi pfuleka se a ta a kuma nyanga nyanga leyi mu hlamusela ku no we kahlekahle u na nyiko leswi swi endlaka kumbe i xiphaza kumbe vunyanga kumbe yini a swi fanele swi kule khale u ri na timovha u ri na leswi na leswi na leswi mara hi mhaka ku se va va ku rhangerile va vusiku va swi vonile ku ri swilo swa wena swi na lucky va pfala se that's why u hlupheka se a ku no ku ri swi suka leswiya ni kota ku tirhisa nyiko ya mina ni nga yi nyikiwa hi xikwembu ni nga endlisa ku yini va mi byela ku teka leswi na leswi wa hlamba kumbe loko u heta ku hlamba u ta teka ntambo leyi u boha xisuthini kumbe ku nga u nga bohanga u ta teka gona leri hi koho ku nga ta humelela mhaka leya small room swi vula ku gona leriya ri ta a tshame na roho ri rindze lava va mi pfalaka swilo swa yena hi mhaka ku ku na van'wana u kuma ku loko swilo swa vona swi pfuleka swi pfuleka n'hweti leyi na leyi taka leyi landzelaka a swa ha fambi u kuma ku lava va pfalaka se va swi vonile ku ri i pfurile va tlhela va rhumela swin'wana swa ku pfala se yi ta gcina a a a tlhela ka nyanga leyi nga mu nyika murhi wa ku pfula swilo swa yena nyikiwa yona yi kota ku tirha i mu nyika gona gona hi macingilani i cingila i rindze mimoya liya kumbe vuloyi lebyiya byi pfalaka swilo swa yena ku ri swi nga moya loko swi ta swi nga fiki ka yena swi helela ka gona leriya mavona so and then se i ta va na similar room se mi kuma ku swilo swa munhu leya se swi ya mahlweni swa pfuleka swi ya mahlweni swa pfuleka swa pfuleka mara a hi swa ku nyanga liya i mu nyike nyiko nyiko a ha ri na yoho mara nyiko leyi a yi nga tirhi hi mhaka ya ku a ku na la vanhu lava yi pfalaka se i kume munhu la kotaka ku pfula hi nyiko leyi a tlhela a kuma munhu a kotaka ku sirhelela ku pfala ku security ya ku ri nyiko leyi ya yena va nga yi chelicheli swilo swa ntima kumbe swilo swa ku swa ku pfala swo swa leswi ya mahlweni a swa ha yimi ya so dr stor um ku na ku na leswiya swa ku mi kuma va ku n'wina sweswi eh. va ku minyanga mm. va ku dr maxakanyanga eh. hala tlhelo mi mfundhisi ma khongelela vanhu mm. hala tlhelo mi muprofeta mara ku ri munhu wun'we swi koteka njhani swilo leswiya ku ya hi eku tiva ka mina ne hi experience ya mehe me se ni hinde ni fike ka futi ni ri nyanga okay. ya malembe mm. makume, mm. makume mune leswi ya swi endla hi munhu a nga si khoma notiweke kumbe a nga si khoma ndlela ya matirhelo yeah. i zama swa vuprofita a swi fambi a tsutsumela ka swikwembu a swi fambi a humesa a va na ngoma u humesa ngoma a yi endli vanhu a va tali se a va mfundhisi la ku dyisa vanhu phasika a swi endli a nga si va na netiweke ya kotaka ku khoma hala ni hala ni hala o kayakaya hi changani hi ta ku wa kayakaya luya mm. mara loko wo ku ya hi nawu nyanga yo va nyanga vunyanga i nyiko mm. leyi u nga yi nyikiwa hi xikwembu kumbe hi mikwembu ya ka n'wena leswaku fundisi swa wa swi landzelela na ku swi xava nga swi xava u nga fika u nghena kereke n'wana u kuma ku soho wehe va xavela xingo va nyika yinyi na yinyi u vela ku eyi phaya wehe vito ra wehe ri le henhla ngopfu hi nge ku veki hala ndzhaku tana u ta tshama mahlweni ma ni twisisa va vela ku a hi mufundhisi luya mara swa vunyanga u nge tshami na munhu wa un'wana kumbe mukhegula kumbe mukhalabyi va tlhela va no va teka swikwembu va va va ku nyika mm. a swi koteki ya ya a swi koteki se swa vunyanga hi nyiko lowu nga yi nyikwa um swa swikwe swa swa swa sonto wo swi landzelela mm. wu fika esontweni wu khongela na voho se va ku kurisa mara vunyanga yo a swi koti kahlekahle ku hlanganisa swilo swa vufundhisi na vunyanga hi ku kayakaya wu ka a nga ri na layini ya yena a yi tirhi
loko wa zama wa zama swa munya nga swi mu nyiki mali kumbe a swi mu nyiki swakudya a ya sontweni a zama swa kereke a swi maki se i zama ku a nga kuma layeni ya kahle ma loko wo va u nyikiwe swa vunyanga swi ka swi famba kahle Yeah. u nge yi sontweni loko wo va mfundhisi u kuma ku kaya ka wehe ka tala hi mfundhisi kereke ya tala vanhu va ta u nge yi swa vunyanga Yeah. ma loko se u hlanganisa u kayakaya
hala yi ni twa vanhu vo tala loko ni kha ni famba ne eh va kha va ku va rila hi vuvabyi bya bya xifula vuvabyi bya xifula eh, ngina ni tivutisa ko va vuvabyi bya njhani ni kombela ku hi nghena nyana ka xifula dr majaka xifula i yini ene byi tshunguleka njhani eh xifula
swi fana na ku indlo kumbe movha ku na ti-big house ku na ti-flate ku na tipulatana u fulela sayidi rin'we um ku na tiphurayivhete ku na ka chi- kabebe katsongo ku na double cap swi- swi swi hambanahambana mara vito hi movha kumbe yindlu Eh. xifula hi mavabyi man'wani ma ku ma endlwa hi munhu okay. eh, hala mosambiki amusapa ku na mirhi yin'wani lava yi tirhisaka ya ku va rindza ku fana na ku va hlongola swiharhi loko swi nghena masin'wini ku fana na tindlopfu fana na tinguluve a mirhi leya loko va yi hlanganisa kahle va yi chela lahaya um xiharhi loko xi kandziya kumbe xi ndlula lahaya xi xa oma ngati ya ya oma xi khoma hi hi vusindza and then xi tsandzeka ku famba swi easy ku ri va xi dlaya se ni vona ingaku vanhu se va cinci leswiya swa ku tirhisa mirhi leya ku swa swiharhi se va swi endla vanhu mm. mara loko se xi nghena ka vanhu va xi nghenisa hi muxaka yo tala xi nga khoma munhu a khoma hi vusindza milenge leyi kumbe mavoko laha kuma ku se makhoma hi xilungu va ku yi cramp van'wana o va ku va mu ba hi xifula xa ku va tlhava ensinyeni mara va tlhava munhu u kuma ku munhu leyi i twa ku hlohlonanyana a tin'wayan'wayanyana so ku huma xirumbana xitsongo jikijiki hi xilondza loko se xi huma mati a xa ha khomi mirhi hambi mi chela mirhi mirhi laha ya ha khomi and loko se swi xi nghena xi anyamini a nga kumi ku pfuneka loko a ya ka vanhu lava va va va va va va xilungu va ta ku a yi xilondza lexi xi nge holi mhaka ya ku u na chukela ne se mhaka leyi ya chukela swi tivhela swi u pfumela ku xi nge holi se swa antswa va tsema yini nenge kumbe va tsema voko mm. mara hina hi xintu loko se u fika ka hina hi kampa hi vona ku mani u bohe xifula mm. xifula hikuva vuloyi mm. se swi ta kombela ku loko va lava ku lapha xilondza lexiya u fanele ku va susa ndzingo luya wa xifula u huma loko se ku humile xifula lexiya se va teka mirhi va lapha xilondza lexiya xi ta hola se loko va lapha xilondza xa ha ri na xifula xi nge holi se xi xi khoma vanhu hi muxaka wo tala un'wana va nga xi chela end- endleleni a tsemakanya la ku nga chela xifula ko a ya tlela mpfuka nampundzu sede leri hinkwaro ri womile a ra ha tirhi i khome vusindza lebyiya leswi nga swi hlamusela bya bya swiharhi eh. se u kuma ku ri un'wana xi nga mu ba hambi nomu u jika u languta hale tlhelo hi xifula un'wana u kuma ku ningi lowu pfimba wu ringana na ningi wa ndlopfu wu pfimba kula mani wu kula wu va ingaku hi plastic kumbe i xiponji na xo xifula ku ri xi khoma vanhu hi swi hi muxaka wo hambanahambana na vo lava hlanganisaka mirhi ya swifula a va tirhisi ngati ya swiharhi swo fanaka ku ri u kuma ku yi teke ngati ya ndlopfu kumbe yi teke ngati ya yinyi kumbe yi teke mirhi ya njhani a hlanganisa se i hlanganisa xifula mara swa hambanahambana mani na hina loko va fika ka yena u kuma ku munhu yi bohe xifula hi ta langutisa kahle yi cheka ku wo va tirhisile swo karhi um and then ha swi kota ku swi tiva ku ri va endla so a ni ku a ni yivenyana swin'wana ni kota ku va hlamusela ku fana na munhu wa ku ni hlangana nhloko hi ta ku wa penga wa vona munhu lowa ku i teka chaka i ri tisa kaya a kaya rhwala sela swi kotela na swisimbi tisa la kaya se hi swi kota ku swi vona ku o va tirhisile ningi wa wa huku a ndzi ri huku loko yi handza i vuyisa swilo la kaya loko se u vona munhu wa ku wa pfuka nampundzu wa huma wa famba se swi ti hlamusela kahle leyi va mi be hi tuva loyi and tuva loko ri pfuka vhela ra ra famba ri ta vuya leti mm. se ku ku leswi a swi kuma hina va experience ku i khale hi famba mm, ya se loko kuma ku ri munhu wa koho u endla swilo swa ku a nga ti voni ku yi na chaka yi tlangatlanga na swilo la kaya u swa ku le va mi be hi moyanyana wa munhu walo n'wana lentsongo ku ri a nga voni swilo swa kahle no ka swi nga ri kahle wa ha ri n'wana mara yi kurile se vanhu vo tala va tirhisa swilo leswi hi hanyaka hi swona va swi tirhisa ku ba vanhu hi swona hmm. ya mara hi xitalo hi nga swi kota ku swi vona hi matihlo hi tirhisa vutivi mara ngopfungopfu hambi ho vona vutivi mm. hi tirhisa swa unyanga mm. eh
no ya twisiseka swinene mm. leyi ni vavaku hi liya ya ya xibundwani lexa mi nga xi vula xa ku xi xi kula xi xi hetelela xi va xilondza ya eh papa mina a va tsemiwe nenge mhaka sweswo va hume xibundwana ehenhla ka nenge mhm. va xi tshuva xi va xilondza xi va xilondza xikulu swa ku se mi vona swa hala hansi mi mi langutela nenge u za u ya tsemiwa se swi swi endla sense ngopfu um ni ni kombela mi mi byela vanhu va ku tala va va tlhe va vutisa ku tinambara ta n'wina va tikuma njhani ene hi va hi titsarini laha hansi ni kombela mi va byela ku mi kumeka kwihi um na tinambara ta n'wina eh ni kumeka a Jane Fest hi ku nga tshama koho sweswi hi le Jane Fest ka Sikhukhuni eh a Jane Fest ni tiva koho xikarhi ka vhiki tanihi muvhulo wa vumbirhi wa vunharhu ni wa vumune ni va koho a Jane Fest eh ni kumeka na Dzanini hi wa vumune futhi na ku ya Dzanini mara hambi ni nga yanga se a ndi ni hlayile vhiki ri nga hela ni ku se ni kurisile ni na n'wana wa nyanga Yeah. eh hi ya ya ku vo zanini wa ya vo zanini eh n'wana wa nyoka hi nyoka ya ya eh, se hi wa ntlhanu ni kumeka a polokwane 78 paul kruger and then hi saturday ni kumeka a bochom eh shalas complex shop number 8 hi sonto hi ko ni kumeka ka a thembisa thembisa makhulong house number 7 1 9 skylab street uh, a thembisa kusuhana xikolo xa vukamuso mm. eh, tinomboro ta bawa sithole hi leti landzelaka yo sungula hi le ya m t n mm. hi leyi ni yi khomaka mina m t n mm. leyi ya vodacom yi khoma hi n'wana 073 20 98

7626 hi tinomboro ta basi tshole teleto mm. ya swo tala loko va fona a ni ta va hlamusela hi vona xivutiso okay xo hetelela um matlhelo ma hala vo elimi vo vo bungeni um van'wani va nga va kha va complaina ve yi tsanini kuma ka mihlava a mi na plan eh, a ni rivele vhela se hi kume ndhawu i bungeni ne okay. eh ndhawu se yi koho a bungeni mm. lexi nga koho ko sala ku siku ro karhi hi ta va yi ri bungeni mara ku nga ri khale swi ta va na vhiki ntsena a ndzhaku ka vhiki le vhiki le taka le eh. se ni ta va nyika siku kumbe loko va fona ni ta va hlamusela ku ri kwihi a bungeni ni ta va ni ri koho ya hayi hayi agiyani a kwala vo ilimi venda misina no hayi se ni ta va ni ri koho abungeni ya ya hi ta va hi bunga na vona hayi swa khenseka swinene dangi eh a ku ri ka chanele leyikulu yi nga na more than 100 000 subscribers hi le ka jiwan solima ka mu chanele inkomu inkomu ntokoto studios home of technology